Chibai ure, tun tum ka video ah chuan hemi kan chul khua tanga hla takah hian hun ka hmang leh dawn a, kuba kan phun ta, heng kuba kar a hnim zawng zawng hi ka sam dawn a, ni ruk atanga ni sariang vel ka hun hman dan te ka se vel ang te ka rawn dah dawn a, mulo min ti ka beisei. Ni kum lama kan lo khan e hei thlam pawh a la tha khawp mai, chuan hei kuhva pawh hi hmuh ang hian a rawn tha chho tan dawn a chung tiang em em chuan ala hnim lo va hemi a tlang pawng tak hi chu mahse lam khu lampang a mawng lampang khu chu a hnim tawh em em a ni khu lampang a mawng lam atanga ka rawn sam chho pawh beisei ang. thlam chhungah ka lut a hei helaiah hian sa. Ka rep mek a, a la hnawk lutuk a hei ka la tifai hman lo va, nizan a ka thlen avang khan he lamah hian phei ila khulam atang khan ka tan dawn a, tihian thing pakhat hi ka dah deuh tawp a, a chhan chu a khuk reng thei kha a pawimawh a. tian ka kekawr te pawnah hian ka phau a hei khu lampang atang khuan ka tan dawn a hei a hnim tawh khawp mai he lampang chu khi lam a chung zawl nen chuan a inang lo khawp mai. Saw lampang te phaisa chu hnim tawh tak a ni. Tichuan khulai khu ka rawn chhohna kawng ber a ni, lui atanga rawn chhohna. Fai thla a nuam lutuk. Kuhva kung pakhat a awm a, hei hi a mawng bera awm a nih ka ring a, kuhva kungah.

a zau ve tawh khawp mai hei heti hian ka dah khawm zel a nakinah a ro mai tura a ngai ila a hal theih phei chuan nakinah a hal ila

heti hian a sir zen zen hi ka la phei phawt a tichuan ka dawm chho leh dawn a ni helai atang hian tihian an siri hi awm zeuh zeuh a heng thlawh lai a mi lo chhunga mi chu tui bik em em a han dian pawh hianin hemi ram chhunga mi ah hian ni a hmuh that vang te pawh a nia

ka sam than na kha khu lai khu ni ta ti chuan hei thlam bul hi rawn thleng ve tawh a thui ve tawh khawp mai ni hi sa lutuk lova a zia khawp mai in chawl ve phawt teh ang

a ung tha khawp mai hei tawh hei phei chu lui a zuk nawh mai chi ni zinah khua hi dur deuh a ni maithei a ni tih ang a.

tunah hian ni hniam tawh a dar thum vel a ri tawh a zugin bual ila ei rang velin bual tan tih ang.

chho ila i rong vel in ball tan tiang thleng chho le chi a kong khu chho reuh lutuka ha ol reuh lutu ha ti khan chaw vel in chhum ila i rong vel in ball ila in che zung zung tiang mau hi chu tua tur ka nei tho nain thing hi tlem a zawng la vei la chan chu mau chu al a zawh hianin a thi nghal hmak zela khulai mi ku that dawng ku a bul te a khon ta nila

Den tur thlai rah velin lo khawm tan ila bawkbawn te fangra te hmarcha te tichuan saw lai sawn in an chi ri kuang a awm a saw saw la bawk ila den pawlh vek ila sa te nen hemi hi ka den na tur ania hei a lian tha khawp mai hmarcha tlem azawng hi mal ila. hmarcha pawh sen tha khawp mai hei thak viau ang tiang bawk bawk hi tui lutuk a ni. arah tha ve khawp mai luh tam a ngai dawn lova tawk ang hi chuan helaia an chi ri a kuang hi ka telh bawk dawn a helai nila bawkin a ka sam lai khanin laimi ka hmu fu a tin ka zu a nakin zela pawh lak thei turin tih an awm sela eng eng nge maw ka tai ni hei ka bal leh vek tawh eng zawng hi nia ria hik zawh hian ka sil leh vek dawn a

sava in thing a kher nasa mai chu a van khu ve. Awle tikhanin mei hi an al kop kop sela min va tur angai ang ni pawh sang tawh lo khawp mai chhum hi tlem in han tlem deuh seng chuan a la eng viau tur a ni hei a la sang tha ve pangai a. Ni a hniam tawh a sava vel pawh an thlawk kual a an riahna tur vel an zawng tan hei sawi tawn khan ni chu la sang a mahse chhum khi a tam a a rawn en vak lo va. Ni hian a rawn nuam em. Tikhian thing kara ni rawn eng a, a rawn lang vet vet a, nalh tak a ni, nalh tak. Lo hal an tam vang pawh a ni mai thei a, hetia khuaa awmna chhan hi. Ni phei chu a rawn sa tha lo hrim hrim chhunah phei kha chuanin. Chuan hei heng thingte pawh hi nakinah ruah a rawn sur ang a, thli rawn tleng a. thlam hi rawn vaw pawp ang tih hlauhawm khawp mai a rawn delh pawp ang tih tichuan khi lamah te khian sava an hram nasa khawp mai a umm khi khi lai khi lo rawn hal a ni dawn khi a han hla deuh hlek a mahse la khu chho ve nasa mai khi mai khu dum vân lamah khu chho mup mup mai. I ka den siam i hmin sela chawk ei thei ni mai. Chawhmeh dang siam vel ka buai thlak dawn a. A hmin tawh turah ngai ila insuan teh ang. Inhawng chhin ila. Eww. Hmm. A rim tui khawp mai. Hmarcha vel khu sawh sawm vek a ngai dawn a. A tui chu tam deuh hlek a ni. rimtui reuh lutuk an chiri khan ti rimtui helaiah hian den tui kha a dah bawk a hei pawh rawn sen ka zai ve a.

chaw ka ei kham a ni pawh tla fel tawh a khi. hmun sawma thena hmun hnih vel chu ka ti tawh mai thei a mik vawiina ka sam khanin chuvang chuan a rei dawn a thian dang pawh ka la sawm mai thei a hemi min sampui tur hianin ni loh chuan a rei dawn tuk mahni chuan tichuanin ka mutna tur pawh ka phah fel vek tawh a ti hian khi lah hian thosi len a awm a thosi len khi khi nâk zar ang a. Lum nuam dawn khawp mai. Pawn lamah hian chhuak ila ah. Saw lampang ramngaw lamah te chuan in sava in hrama chu hram rimak tak tak pawn awm nual mai. khi lamah hian thla ram chhung takah hian a awm bawk a. tunah hian khua chu a la thim chiah lova kawl a la eng a. Mahse lam ngaw chhung khaw chu thim vek tawh dawn a ni tunah hi chuanin thu maw tui an en reng reng pawh khanin thim chhah dawn tih chu hriat reng tawh tihian tho len te ka zar tawh a a nuam dawn khawp mai mutna pawh tichuan nakin deuhah tukverh vel hi ka khar ang a he lam nen hian bungbel hi maw ung hlawm lutuk a maw. rawn tih lan vak pawh zah thlak remchang vêlah lui ah ken thlak a fai tâwk a no ngai a dim berah hian dai la helah hian torch light a awm bawk a a chhe tawh khawp mai hi pawh hi awm teh se chi hrang. Helai hian sarep kha lo ma hei bikinah mut dawnah hemi chhungah hian ka dang a min lo awm phawt teh se la inrep deuh se la ti chuan ka sawi dawn khan theihnghilh ka ngah lutuk in lamah ka camera stand te ka theihnghilh a ka theihnghilh nghilh nual mai ka bawr lutuk a maw hrim hrim a chuan mi hi ka kawngkhar a ni tikhan. chuan umm a hma ka rih in helai hi ka khar vek ta a ni helai mi hi a kawngkhar ve a ni ta hemi mau hi tichuan zan laiah khan in a in eng nge ni a tla tha ta rup mai a. Ka harh zawk mai ni chu min ti phu chiang reuh a, eng tin tin emawni khanin nghet lo deuh lai kha lo awm a ni ang. Heti hianin a inkalh thin ta a, helai vel hi a lo pial a ni maithei a tihian, tian lo pial a ni maithei a, zan lai laiah khanin ri deuh pawp mai a, ka va khar tha nghal a, a khang lang chuan leh ka ti. Ar vek chuanin a lum a uap nuam ve lutuk. Hrang li awm a hei, na tu a kan tur ni mai. Chhungah hi a lo awm leh se la. Helai ka mau dah khawm pawh hei ka tuah nasa zo tep tawh pali vel maw ala awm thenkhaw chu chhe deuh tawh a tuah tlak tawh loh tichuan chung lampang en ila thla pawh alo sawl nalh leh tawh khawp mai ai helai pup-- Nakinah hemi chungah hian hemi sleeping bag hi ka thuah leng a, a vawt viau nih chuan in tin muk phawt tih ang ah kawng a kham nuam lutuk. Tunah hian thli thaw nasa khawp mai hei ka kawngkhar vel pawh a rawn puar pup. pup a thaw nasa han ti ila thaw ve pangai a ni thli chu vawt tha hle a ni boruak chu a dai nuam khawp mai zan ah chuan ṭial chhum vel a awm vak lo va zing lampang ah a rawn awm leng a hei mau vel hi tlem tlem chuan a hnawng ve deuh a mahse-- Chungte anga hnawng chu ni lova Awle mutui man tha ule zing lai hmu dawn nia Good morning ule a van nalh tak em ni khi a en teh u nalh tak a ni nalh tak a ni a sen phut mai zing karah hian khu lampang a mung lampang khu zuk sâm ila ni sat hmâ hian chumi hma chuan mutna vêl thlep phawt diang. a hnuai lampang atang hian tan neila khu lam atang khawn rawn dawm chho ila thing atang vel khuanin ni pawh chhum in ala hliah rih a leh ana hei hi a thi dawn nih hmel hi mi. zawng tah a kuva a buai thlak a ni Hei la trahin tani la. Dom tho lei la. Ole, khu lampang among atang kuan. In tran mai la, san chuna kina han lak lo dona.

a thi tam hle mai hei helai mi pawh hi thi leh a khu la mi pawh tlem chu a hring a mahse a thi tur ah ngai ang khu pawh khu chuanin hei heng lai velah pawhin a awm miah lo.

hemi mual vei lampang zawng hi ka sam ta ding lampang hi chu chhunah ka sam dawn a tichuanin helai thleng hi ka rawn thleng tawh ta meter sawmli ang vel heng lai hi chu bawkbawn hmun ve deuh a ni hei chutiang lutuk in hnim vel pawh awm lo va a sir zen zen zel hi hnim chu tam thla mah han chho ila erawng vel in buai ila i han inhlawh puar teh ang. ni pawh sang chho hret hret e hret hret hret hret hret ni ah hian lo in pho sel a bel ami hi chaw a nia ka chhum hming tawh ta tichuan saw tui lum ka chhuang mek a. tichuanin helaiah hian bean leh saree pawh a awm a saree phik a kang ang a bean hi chhum ila a tha ang. mau chang tha deuh hlek lo chu tuah mai mai chin loh a chhan chu vap a tam duh lutuk. Hei hi hmarcha tui a nia thak tui dawn khawp mai ka chawhmeh te hming vek tawh a chaw in ei tan in a

ole khu khulai thing ding ro tang khon ka tan kha ni hei helai thleng hi ron thleng le to a a chan ve ang zel kha ka la chho kha nia ti chuan thli ron thaw hei an nuam lut tuk ani bawkbawn atanga zar ro vel hian kan chhung a a lang fai ve tawh khawp mai tih chuan. Tichuan thlam hnuai vel hi chu nakinah a hlan pahin ti ila hemi sam zawh vek hunah hei sarang vel te pawh a awm nual a, hetiang ka tan chhum hian nakinah a that phah dawn a ni. Hei he lampang phei chu a ro hei pawh hi an tan chhum hmak hmak ila nakinah a rawn chawr no leng a, a that phah sawt dawn a ni. A rah a sen teuh mai helai pawh hi. Tihian thlam bul ka rawn thleng chho tawh ta a, meter sawmriat ang vel anih ka hria helai thlam bul thleng hi. Tichuan ka khawih leh hmasak ber a, saw lampang ka khawih loh lampang chin zawng saw ka khawih leh tan ang a, tun atan chuan khami zawng kha ni mai sela episode two angin ka rawn dah dawn a, kan inhmu leh vat dawn nia hmang tha u le.